A ni'n falch iawn bod ni wedi cael yn hynwebu ar gyfer un o wobrau Siwmai Sir Benfro. Um, Mae'r ysgol ei hunan wedi bod ar daith ieithyddol fel petai dros y, y blynyddoedd diweddar yma, a i ni'n gyffroes ofnadwy i ddweud bod Cyngor Sir yn ystod y dyddiau diwetha wedi penderfynu yn unfrydol bod ni yn cael yn uh, hystyried i newid categori ieithyddol ac ymhen ychydig o flynyddoedd i ni yn disgwyl newid i fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg. A mae hynny'n rhywbeth i'w groesawu yn fawr, dwi'n meddwl, yn enwedig o ystyried bod ni uh, fel Penrhyn, Penrhyn Dewi, ein nawdsant, wedi bod heb ddarpariaeth drwy'r Gymraeg. Felly, o ran y siwrne, i ni'n dechrau'r siwrne, ond i, mae rhaid rhag baratoi ar gyfer y siwrne honno. Un o'r pethau ni wedi gwneud yn barod yw sicrhau bod y staff yn cael eu uwchsgilio. Un o'r pethau i ni'n golygu wneud y flwyddyn nesaf gyda chydweithrediad Menter Iaith Sir Benfro yw cynnal rhai gweithdai gyda rhieni uh, er mwyn uh, annog y rhieni uh, i ystyried uh, addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant, ond hefyd i dderbwyllo rhieni sydd allu yn ansicr ynglyn â'u sgiliau ieithyddol i hunain a sut y medran nhw gynorthwyo i plant. Felly ni'n mynd i gael gweithdai i hyrwyddo'r iaith, dyna un o'r cynlluniau sydd gyda ni. Um, ac eto wrth gwrs, um, sicrhau bod yn cynllunio gwaith ni yn paratoi nawr ar gyfer y, y newidiadau a ddaw yn ystod y flwyddyn academaidd 2018-19. Felly, amser cyffroes iawn i'r penrhyn ac yn adlywyrchu gweud y gwir y symudiadau mawr sydd wedi bod drwy'r sir o ran statws yr, yr iaith Gymraeg a rhywbeth i ni yn croesawu yn fawr iawn.
Helo, fy enw i yw Rhiannon Evans a dw i'n gweithio yn Ysgol Croes Coch fel LSA, Cynorthwy Wraig. Rydw i wedi bod yn rhedeg clwb darllen a thrafod yn yr ysgol ac mae e wedi bod yn llwyddiant mawr. Mae grwp o byti wyth blentyn wedi bod gyda fi a rydyn ni wedi bod yn cwrdd amser cinio am hanner awr a mae'r cargo, wel mae tymed bach o waith y plant gyda fi fan hyn, wneud yn siŵr fod rheolau yn cael ei gynnwys a pawb yn dilyn hynny. Chwarae um, gêm y dis, hoff awdur, um, hoff llyfr y pan, plant ac yn y blaen. Oedd hi'n un diddorol iawn i ffeindio mas beth o'n nhw'n darllen a pam a beth hoffen nhw i ddarllen yn y, yn y dyfodol. Yym, bocs cwestiynau wedyn, yym, wyt ti'n hoffi darllen storïau Cymraeg, a pham? Yy, hoffech chi i ddarllen rhagor o lyfrau gan Martin yy Morgan, a pham? Achos dyna'r llyfr gynta' fi o'n i'n trafod oedd yym y Torch Seed, a dyma'r enghraifft o'r y gwaith oedd y plant wedi yy beintio ar canfas. Maen nhw'n creu yym poster o'r Clwb Darllen a Thrafod yr amser a'r lleoliad. Llyfrau rydyn ni wedi darllen, fel y sonies i, Torch Hud, um, Llyn Cip a Bore Da, Y Trysor a Morlo, um, Mi welais Long yn hwylio a Pentref Hud. So mae taflenni gwaith wedi cael ei, ei wneud gan y plant. Um, Beth rydych chi wedi dysgu am ffeithiau am y llyfr? Yn dilyn mlaen wrth hynny, geirfa newi i'r plant a sicrhau bod y geirfa gyda nhw, felly mewn Wythnos neu ddwy o'n i'n dod nôl a chi'n gofio ystyr y gair hyn? A mae o'n nhw yn, ar y deg. Fe roedd ti pip creu um, cardiau wedyn, crefft. Mae'n bwysig bod y plant yn cael hwy, a mi oen nhw. Oedd crefft yn dod mewn, oedd uh, grochenwaith, uh, goginio, oedd cwiz, a mi oedd y plant yn, yn fwynhau yn fawr. Um, a rydyn ni fel ysgol wedi penderfynu i parhau gyda'r grwp Clwb Darllen a Thrafod, a hefyd i ddechrau clwb yym coginio, ond dim ond Cymraeg fydd yr iaith yn y clwb. Amser cinio 'to fydd hyn yn cael ei gynnal, yym a dwi'n edrych mlaen yn fawr iawn i helpu tuag at llwyddiant y clwb. Wel, i ni ar ddechrau siwrne, ond i ni wedi bod ar siwrne eisoes. I ni'n edrych ymlaen i barhau ar y siwrne ieithyddol hon, ond yn eisiau sicrhau bod plant a rhanddeiliaid oll sydd yn perthyn i gymuned yr ysgol yn cael hwyl wrth fabwysiadu'r Gymraeg a wrth deimlo bod y Gymraeg yn perthyn iddyn nhw.